Яклардан.
Мин үзем Элки районы, Элки авылыннан туып үстем. Түбән Элки авылында туып үстем. Ничәнче елга сез? 1925 елның 15 февралендә тудым. Вот шунда мине хәзер әнием беренче класска укырга җибәрде. Мин Мытыйс дигән небез бар авыл читендә. Шул Мытыйс дигән бер бүлмәгә укырга киттем. Әнием кечкенә генә тосынылдан букча тегеп бирде. Мин киттем, бер үзем укырга бардым. Бардым. Хәзер күпмедер укыдым. Күпмедер укыганнан соң Кайттым да әтиләр, әниләр чәй эчеп утыра. Мин ни самавыр янына утырдым да бөгелеп, шулай иттереп Баташовский дигән самавыр астында язу бар. Шуны укыйм. Укыйм да әти, әти бит килә бит. Кар әле ди укырга рәнеп кайткан бит. Укыдым инде, укыдым. Хыт бик яхшы укымасам да, барыбер чукаларына да булмадым инде. Ничә балалы гаилә иде? Әти, әниегез кемнәр иде? Ән, әти, минем хәзер миннән соң егерме сигезенче елны сеңелем туды, Ләмива исемле. Лемиот туды. Аннан соң Лемиодан соң Нурания исемле сеңелем туды. Шулай иттереп ничә елдан соңдыр инде әни бер малай тапты. Әхәт, Гәпләхәт исемле малай тапты. Әтинең күңеле булды инде, мала кызлары гына булгач, малайлары булмагач, диеп нитеп йөргән ием инде. Бер заман әниебез үлеп китте. Әниегез ничә, менә сезгә ничә яшь иде әниегез вафат булган вакытта? Әниебез э, вафат булганда минем бер кызым бар иде. 50 яшь әние. Миңнегөл апа, сез ничәнче сыйныфка хәтле укыдыгыз әлеге мәктәптә Түбән Әлкидә? Э, Белүемчә 7 нче сыйныф. Җиденче классны бетердем. Мгм. Аннан Җиде- Җиденче классны бетергәч, мине почтальонка ясап куйдылар авылга.
авылга. Мгм.
Хәзер барып бастым э, ни, күпер янына. Менә бер заман халык кайный. Мин кечкенә э, китап ниләр Гәзитәләр кулымда җырлыйм шулай. Сугыш башланды дип кычкырып җибәрделәр дә, бөтен авыл тотынды. Җыларга бөтен авыл тотынды. Чабырга икенче көн үк тотындылар. Атлар җыярга, халыкны куарга. Вот китте инде шуннан безнең Тормышның яме. Хәзер мин почтальон булып эшлим дип торам. Бер заман мине Олтайтына яши балалар. Олтайтына яши балалар да вот э, нигә матакка барырга кирәк. Матакка э, нигә

вакытта кечкенә бардым ияреп инде анда миңне түгел инде бөтен кызлар инде минем кебек кызлар барса да түзеп бардым бер үзем матактан кар буран арасыннан кайттым мин хәзер авылга кайттым борным гына күренә Уколлар каткан, аяклар каткан, бөтен җирем каткан инде. Шулай иттереп кайттым. Кайттым инде, мәйтәм минем пальтам начар дип әйттеләр, киемем начар. Үзен кечкенә дип борып җибәрделәр дип сөйләп бетердем әтиләргә дә. Ирт икенче көнне тагы аутсайтына чакыралар. Икенче көнне аутсайтына чакыралар хәзер.

Шулай иттереп, хәзер ас сайлап котып бетерә дә, бер стакан ясыйбыз да, ул стаканны тагы без җиргә төшеп китәбез. Алар өскә менеп тагы шушыны казыйлар. Шулай иттереп, алты ай шушында э, э, ниттек, хезмәт иттек.

Онытмыйм инде бер дә. Җибәрделәр урман уртасына. Кердек инде. Куркабыз, аннан җылан, моннан җылан. Чыга инде. Шундый кара урман. Мөмкин түгел биеклегенә агачларның. Шунда ике ай, ике ай урман барса да Тотып сөйләшсек хәзер. Давай не итәбез. Алпарга укырга китәбез. Бер ике атна укыдым микән, әти килде. Мин Гөлҗамал апа дигән корчик, корчикта тора иде. Гөлҗамал апа ди, мин Нигелне ди алып китәм ди. Ни ди? Хәлемнән килми укытырга ди. Әти алып кайтып китте кире. Җәй көне тагы сентябрьдән укырга киттем. Алпарга яңадан.
Алпарга яңадан.
Хәл кергәч бераз инде, әйме? Үзегез акча эшләгәч бераз. Әйе, әйе. Шул әйткәч. Шул Фәһим апа килде әни янына. Ә, әни әйтә, әйдәм, ә, ди, Кәрим апа, ди, Миңнегелне, ди, укытырга, ди, куйыйк, ди. Бөтен Алпардагы, Алпардагы ди, укыган укучыларны, ди, ә, у- мәктәп балаларын укытырга җыялар, ди. Мине алып китте ул, мәк- нигә? Матакка. Матакта миңа Коргада укытырга дигән приказ язып бирделәр. Каза укыттым беләсеңме кемнәрне? Дүртенче класс балаларын үзем бала шулай иттереп анда ничә Тыңлыйлар име соң Миндилгөл апа? тыңлыйлар и бәгырем Шулаймы?
тыңлыйлар и исіден кете менә шулар апа дип ох итеп тордылар Менә шуны хәзер яраттылар инде. Әйе. Ә сыйныфта ничә бала иде? Унике бала, иә. Барысы да тыңлый.
Барысы да тыңлый.
Икенче классны укытырга бирделәр. Утыз җиде бала бирделәр. Ага. Бу икенче сыйныфта инде. Әйе, әйе. Ага. Утыз җиде бала укытып чыгардым. Шул Сезгә ул вакытта ничә яшь иде, Миңлегөл апа? Миңа ма?
Миңа нәрсә э, шуны инде 18 улны бер кызым бар и. Бехрем коршы барып алай, капка төбенә коршы барып алай. Балаларым коршы барып алып, э, укытырга сумкаларым тотып алып барып нитәләр. Сезнең бирге өйрәтеп, җырларга өйрәтеп, матур язарга өйрәтеп, аннары соң

Хәлләрегезне белеп. Хәлемне белеп, табыныма утыртып, ике кызы белән сыйлап җибәрәм инде. Минем квартирга керде, утыра мин жалан аяк, күлмәкчән, башымда юк, миемдә юк дигән кебек. Исәнмесез, исәнмесез, мәтәм. Ярар. Утырды, утырды да хәзер ниди, әди. Озатып чыгарып, озата, озатып чыгара алмассыз микән ди. Бәйтәм безнең нинең ялданың шкафы да юк, ишеге дә юк, ниге дә юк. Чыгарсың мәйтәм, кой, әле армиядән кайткан кеше мәйтәм. Әллә кайдан чыгарсың. Утырдым да калдым, озак торгач чыкмадым, игенче көнне керде, тагы, тагы шулай әллә нәрсәләр сөйләп нитте дә, тагы шулай. Күзе төшкән сезгә.
Күзе, күзе төшкән инде, Әй, исеме ничек?
Хамат Сафа. Хамат Сафа.
Ага.
Хәзер апалар тотындылар димнәргә, монда, моның квартир хозяйкам, белә, әнисе. Шулай итеп, итә-итә димләделәр инде монарга. Ничә яшь?
Миңамы?
Аңарга. Ул армиядән кайтты. Егерме яшь. Егерме биш ел армиядә хезмәт итеп кайткан. Бөтен дөньясы. Кайтуы исем, ниемә төште, ди. Менә бу кызны барыбер алам дип әйтеп ди. Шулай итеп барыбер үзенекен әйтте, алды инде ярар. Ничәнче елны өйләнештегез?
1947 елның 16 сентябрендә өйләштек. Ә ирегез ул вакытта кем булып хезмәт куйды? Хәзер иремне э, э, о, э, не, районнан килделәр.

Миңнегөл апа, шушы каргада эш- менә бары тик башлангычларны гына укыттыгызмы? Бары тик башлангычларны гына укыттым. Мгм. Аннары э, э, иремне Ташбилгегә председатель итеп куйдылар. Әйе. Аннары анда баргач, география белән э, э, ни, татар телен укыттым. Әйе. Бу урта мәктәптә инде. Әйе. димме? Ага, анда. Анда, анда 8 ел тордым. Мгм. Таш билгеле. Аннан соң Аннан таш үлгедән сигез ел торгач, Сафамның җилкәсен авыртып, үпкәсенә салкын тидереп, шулай иттереп авырга каттык. Каргага кире Каргага кире кайттыгыз. Ага, кайттыгыз.
Әйе. Анда агроном ясап куйдылар. О, ахырдан ясап куйганнар, я, әз генә эшләгәч, председатель итеп куйдылар анда. Аннары әз генә эшләделәр дә Баллыкүлгә э, председатель итеп алдылар. Күчерделәр.
Б- э, Бер елмы, ике елмы эшләгәннән соң, тагы э, иске салманга, дүрт елга бис- иске салманга Писатель булып барды. Биерләренең бер ягында шуның кадәр генә урын калган булган инде. Беткән булган биерләр. Япония сугышына китте инде ул. Анда бик каты сугышканнар инде алар. Иң зур бәхет исән сау яшәү. Иң зур бәхет исән сау әниеңнең, әтиеңнең кадерен белеп, шул тормышны алып бир барырга ният кылып яшәвең, ул синең беренче мәхәббәтең, беренче тормышың, әниең, әтиең. Аннары китә инде балаларың. Тормыш иткәндә әтиеңнән, әниеңнән дә, туганнарыңнан да якын кешең юк. Безнең балалар, Ходай Тәгаләм, рәхмәт үзләренә. Шундый матур яшәдек, Аллабишта. Балаларының балалары да, балаларының балалары да. Һәр берсе дә минем әтиемне дә, әниемне дә якын күреп, якын итеп, миһербан шәфкать белән яшәделәр, Раббым. Аллага шөкер.